Nsɛm yi a esisi wɔ mmɛ yi mu na nea Asamufoɔ Agyepene Asɔre no su sɛ yɛmfa mbɛsom atiefoɔ nyinaa sɛ Baraka ninety eight point seven Prɔmto Bere Kaseɛbɔ. Yɛnhwɛ nnɛ kaseɛbɔ no nsɛm bi a edi mu akoten. Ɛyɛ aguadifo nkabom kuw a yɛatwa no tiawa frɛ wɔn Guta. Saa mmere de wɔafrɛ nsɛmtwerɛfo nhyiamu na nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ saa nsɛmtwerɛfo nhyiamu yi ase yi kaseɛbɔ adi mu nkyerɛkyerɛmu ba bɛsom atiefoɔ nyinaa. Saa nso na yɛbɛhu sɛ Ghana Manpanin His Excellency John Dramani Mahama nso de nsɛm bi ato gua. Kaseɛbɔ yi Ɛde nsɛm a ɔde too gua ba abɛsom atiefo nyinaa. Yɛkae atiefo nyinaa sɛ nsɛm bi keka weinom ho na nnɛ asamufo agye penee asɔ ne so sɛ yɛmfa mbɛsom wɔn. Sɛ bɛra ka 98.7 Prɛmto Bere Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mi a medi me kyeam, medi Nyame gye so, ɛyɛ Auntie Aggie. Yɛntwa yɛn ho kakra na yɛmmra. Yɛba a, yɛbɛbu awura kaseɛbɔ no nkyerɛkyerɛmu mu.
Ɔkwan a yebenya Nyankopɔn nhyira nti na ehia sɛ yebenya simpie a ekita hodie, nwomasua, daadaa setena mu nkankɔ na ama yɛatu mpɔn. Enti na yɛredan Barka FM 98.7 adi akyerɛ amansan nyinaa. Barka FM, station a ɛwɔ nhyira. Wɔ kwan a yebenya Nyankopɔn nhyira nti na ehia sɛ yebenya simpie a ekita hodie, Momma sua daadaa setena mu nkankɔ na ama yɛatu mpɔn. Enti na yɛredan Barika FM 98.7 adi akyerɛ amansan nyinaa. Barika FM, station a ɛwɔ nhyira.
Yɛma atiefo nyinaa akwaaba. Afei yɛngye bere na yentie kaseɛbɔ no nkyerɛkyerɛmu ankasa. Ghana Manpanin His Excellency John Dramani Mahama saa mmerɛ yi wɔapaw mpanyinfo mmaako mmaako dumien a wɔn adɔ asukɔ na afei nso wɔnim de sɛ wɔmmra na wɔmmɛyɛ ɛyɛ aban no ɔfotufo ɛba no aban no sikasɛm na afei nso amanmu ho nsɛm ho a wɔmmra na wɔmmɛyɛ afotufo ɛmfa ma aban no. Mmerɛ a Ghana Manpanin yi ɛkasa no nsɛm bi a ɔde too wɔn anim no sɛ wɔnhwɛ na wɔnhwɛ sɛ nsɛm bi a ɛbɛpue wɔ wɔn apon so no wɔbɛtɔ wɔn bo ase agye berɛ ayɛ nsɛm no mu nhwehwɛmu Na afei de wɔmfiti prɛko pɛ mma mmɔnten mmɛkasa mfa nsɛm bi ho na wɔnto wɔn bo ase. Afei nso, gyinae bi a wobesi no, wɔmmɔ mmɔden ara sɛ wɔde bɛabepue mu wɔ manpanin yɛ n'asoɛe na wɔde ato manpanin anim ansa na saa gyinae no wɔatu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman no bɛkɔ n'anim nti na ɔhyɛ wɔn saa. Yɛntie nsɛm a Ghana manpanin de too gua.

Importantly, page shall report directly to the President, submitting advisory memoranda, briefs and strategic reviews as and when required. Your Council is therefore expected to be frank, independent, evidence-based and anchored in the long-term national interest.
Ɛnne a ɛte yie yi yɛ Ghana Mampanin His Excellency John Dramani Mahama. Ɛno no akyi no, Ghana Mampanin Abadiakyire yɛ Professor Jane Nana Opoku Agyemang nso kasaeɛ. Yɛntie nsɛm a ɔno nso de to gua.

and collective responsibility, engage across sectors and deliver actionable advice aligned with Ghana's long-term development vision.
Nea yɛte ne ni yɛ Ghana Manpanyin Abadiakyire yi yɛ Professor Jane Nana Opoku Agyeman nsɛm a ɔno nso de too gua wɔ mmerɛ a Ghana Manpanyin His Excellency John Dramani Mahama paw mpanyimfo dumien sɛ wɔmmra na wɔmmɛyɛ ɛyɛ Aban no ɔfotufo sɛnea ɛbɛyɛ a aban no sikasɛm ne amambu bɛkɔ n'anim. Yɛtoa kaseɛbɔ no so akɔ nsɛm foforo nso a mprempren Yame ne wo kasa yi cabinet meeting bi akɔ so ɛnam so ma ɔpanyin a ɔno no ɔkasa de ma aban no ɛyɛ Honourable Phyllis Kwakye Fosu saa mmere yi wakasa de nsɛm bi ato gua ne nyinaa ne sɛ ɛho bɛhia sɛ animanim yɛ a wɔde nneɛma pa toto n'akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a Ghana Cocoa Board animanim yɛ a wɔbɛtumi akasa afa wɔn sikasɛm ho sɛnea ɛbɛyɛ a Sikasɛm no betumi akɔ so yie pa ɔkyena mu a pressure bi aba wɔn so naawɔtwe mu. Ɛho behia sɛ wotena ase na wosusuw sikasɛm ho. Afei nso, ɛyɛ Ghana kooko akuafo bi a ɛbesi nnɛ wonnyaa sika mfa ntua wɔn ka no nso no, wɔkasa fa ho sɛnea ɛbɛyɛ a wobetu ne nyinaa, wɔbɛpɛ no poma ase bere a yɛnte nsɛm a ɔde to gua. As

11 a.m. tomorrow, the Finance Minister will address the people of Ghana and announce these far reaching measures as agreed upon at the end of the Cabinet meeting.
ɛne a yɛte yie yi ɛyɛ owura a ɛyɛ felix kwakye fosu ɔno ana ɛyɛ ɔpɛhene a ɔkasa de ma aban no Yɛtoa nsɛm no so akɔ nsɛm foforo mu nso a, wobepue mu wɔ ɔman Ghana mu ha a, aguadifo nkabom kuw a yɛatwa ne tiawa frɛ no Guta. Saa mmere de, wɔayɛ nsɛmkyerɛwfo nhyiamu. Ɛnam so ma ɛyɛ Clement, Owura Clement Boateng, ɔno na ɔyɛ ɔpanyin a ɔda saa kuw yi ano. Wagyina akuw yi mma nyinaa anim akasa de ato Ghana manpanyin anim sɛ wɔbɛsrɛ no ara ɛyɛ twenty per cent vat a ɔde ato ɛyɛ wɔn nneɛma, wɔn aguadi a wodi nneɛma so no, wɔbɛsrɛ no ara sɛ ɔnhwɛ Na wɔmfa nsa nkɔ ɛyɛ four percent efisɛ kan no na anka ɛyɛ four percent. Ɛno no na ɛboa wɔn pa ara. Wɔkyerɛ a na nneɛma bo wɔ fam sɛ mmerɛ no a na ɛyɛ four percent no. Seesei ara sɛ wɔantie wɔn na sɛ wɔkɔ so ara de ba ɛyɛ twenty percent a, ɛno no Ghanafo ho na sɛbe wɔn ho bɛkyere wɔn yie pa efisɛ bɛnam so ama nneɛma bo akɔ soro yie pa ara. Enti wɔbɛsrɛ no ara sɛ ɔmfa mmra ɛyɛ four percent sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn aguadifo wɔn ho bɛhehaa wɔn na afei nso Ghanafo nso ho bɛhehaa wɔn na Ghana afa ne ntampa afura, yɛntie nsɛm a wɔde to gua. Aban no de mmara foforɔ bi aba a ɛfa vat ho a ɛyɛ Act one one five one, na yɛahu sɛ saa vat law no a aban no de aba no, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa adwadie, na yɛahu sɛ obroni bɛka sɛ ɛbɛnya a negative impact on businesses, na ɛbɛma nneɛma bɔ nso ayɛ dɛn? ayɛ den. Wo hwɛ a ɔman panyin Kufuor ne time no time a saa ɛbaate yi issue ɛbaayɛ no wɔn nso ɛtee committee saa a na Kut a yɛyɛ members of the committee ama yɛ kɔ hyiaaɛ yɛ kɔ dwendwen ho no wɔn nyinaa gye tum sɛ ampa there is difficulty in the calculation of the input and output nti ɛno mu no ɛna committee no nyansa mu no wɔn de saa three percent flat rate no yɛɛ dɛn ɛbaayɛ sɛ yɛn a yɛwɔ informal sector no Yɛnyɛ dɛn? Yɛntua saa three percent no. Wotua a, ɛno deɛ wo mmeki any claims biara. Ne nyinaa kɔ aban hɔ na wɔwie because it was simple for us in the informal sector to pay. Ɛno na yɛtua ara ɛna nansa yi wɔn de one percent covid levy ɛbɛyɛɛ dɛn? Ɛbɛkaa ho ɛna ɛbɛyɛɛ four percent ɛna yɛtua ara. Nti ɛno Ɛna yɛatua abɛpem saa mmerɛ yi. Afei deɛ mose moasesa mmara no, na saa flat rate no moayɛ dɛn? Moatwa mu, na mode yɛn nyina ara rekɔ saa twenty percent no because moa increase the threshold no de akɔ seven hundred and fifty thousand. Ɛno nso deɛ ɛnyɛ dɛn? Ɛmma so nyɛ adwuma. Enti yɛapropose sɛ immediately no ɛsɛ sɛ. Aban no, ɔsakra saa mmra mmara no a ɔde aba, ɛyɛ Act one one five one no, ɔsakra mu na ɔsan introduce the old flat rate system no, ɔsan de ba, na ɛno na yɛdeɛ adwadifoɔ yɛnim sɛ yɛbɛtumi de ayɛ dɛn? De ayɛ adwuma. Ɛno no, ɛho nkotaabuo no, ɛyɛ simple.

Ɛnne a yɛteeɛ yi yɛ Aguadifo Nkabom Kuw a yɛtwa ne tiawa a yɛfrɛ no Guta. Mmerɛ a wɔfrɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu na ɔpahini a ɔda wɔn ano yɛ Clement Boateng, ɔno gyina wɔn nyinaa anam de nsɛm yi to aban anim sɛ ɔbɛsrɛ na 20 percent vat no de ɔnhwɛ na ɔntew so mfa mmra nka ne de no a na ɛyɛ 4 percent no ɛfiri sɛ ɛkɔba no saa pɛ aguadifo ho bɛkyere wɔn. Yɛtoa nsɛm no so akɔ nsɛm foforo mu nso a, ɛyɛ NPP amanyɔkuo nkorabata a ɛwɔ amono ne saa mmerɛ yi wɔn nyinaa bɛka abom de abɔ din kɛse pa ara de ama ɛyɛ Owura Dɔkta Matthew Opoku ɛyɛ prɛmpɛ de ahyɛ no anuonyam kɛse pa ara. Wɔkyerɛ mu a, Owura yi abɔ adwumaden pa ara mmerɛ a na ɛyɛ NPP amanyɔkuo no wɔwɔ power no, ɔbɔ adwumaden de som party no. Wɔbɛkyerɛ mu a, ɛyɛ party no nkankɔ bebree no, Owura Martin ɛyɛ Owura Matthew Opoku prɛmpɛ ka ho bi. Ɛnna wobetumi aka sɛ paati no akɔ so yie paa. Afei nso, adwumaden a wɔabɔ de aboa paati no mpuntuo nti na nnɛ wɔahyɛ no anuonyam saa. Nsɛm a wɔde to gua no, yɛntie nea wɔde to gua.
Honourable Matthew Poku Prempeh yɛ nipa bi a ɔne diaspora ɔne yɛ di no yie paa. Ɛyɛ NPP. Ɛyɛ ɛɛ the external branches. Sɛ yɛyɛ program no yɛbɛ invite no a papa yi bɛba ne support mmɔ yɛn na yɛ ɛnya brɛ ɛma yɛn nyinaa yɛn ntumi mmaa Ghana a yɛaka sɛ yɛhyɛ da aba abɛda no ase ɛhɛn nti Nyame yɛ adom a yɛbɛyɛ presidential election na ɛko akɔhia sɛ ɛwɔ sɛ Yɛtumi ba ne nan so. Yɛn dodoɔ no, ebi kɔ deɛ, but dodoɔ a ɛwɔ ha no, yɛbɛba ne nan so, na yɛba na yɛaba abɛkyia no, na yɛabɛda no ase for deɛ wayɛ ama yɛn over the years. Na deɛ ɛhia titiriw sɛ yɛbɛkɔ officers election yi, because ɛno nso de ntetemu bɛba. Daa m'asɛm a meka ne sɛ, democracy no, ɛyɛ is designed to be divisive. Sɛdeɛ democracy teɛ no, sɛ wofa nnipa mmienu na yɛse yi mu baako a, Ɛyɛ den a ɛde ntetemu bɛba. Wɔn a wɔpɛ A bɛkɔ A, wɔn a wɔpɛ B bɛkɔ B. Nti that temporary period no deɛ ntetemu ba. That is how democracy no is designed everywhere in the world. But yɛwie no, ɛno na ɛbɛkyerɛ your maturity in politics no a woyɛ sɛ whether you are matured or you are not matured, whether you understand the architecture of the politics no a woyɛ no ahu sɛ saa temporary ntetemu no ɛyɛ for a short period nti sɛ biribiara ɛwie a ɛkɔgu a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛ ba together na yɛ ideas yɛ ideas a yɛwɔ yɛnim deɛ ɛwɔ yɛ ahoɔden ɛwɔ yɛde boa na yɛ yɛ yɛ yɛkɔ fight for 2028. yɛ pɛnkabom sese election a ɛbaeɛ no ɛkɔ yie. Akyiri asɛm ayɛ dinn, na yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa ka yɛn ho bom. Ɛno nti na yɛmaa yɛn ho mmerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛka abom no na yɛatoa so so ayi party structures no, executives, polling station, constituency, region, ɛna national na aba diaspora nyinaa no. Nti nkabom no. Ɛho hia paa. Seseiɛ deɛ nkabom no yɛn nyinaa yɛ tɛkyere sɛ yɛbɛka yɛn ho abom na yɛyɛ baako aboa party no. Yɛaba na sɛ yɛabɛyɛ biribi sei a, ɛna ɔno nso san kɔyɛ 2024 election no no eh, pres, eh, presidential candidate eh, running mate so um, nti yɛbaa saa no yɛn nso yɛabɛhyia deɛ a na kyerɛ sɛ mmoa a wɔde boa yɛ wɔ aburokyire hɔ no yɛsɛ yɛn nso ba bɛda no ase wɔ ha. Sesei deɛ ɛm sɛ mmoa mohu sɛdeɛ nnipa baeɛ a yɛn nyinaa bɛhyia wɔ asɛm a waka kyerɛ yɛn na yɛkɔ bɛdwom ne ɛnuo mu nyinaa nso akɔ kasa na faako a ɛwatɔ sin biara yɛn nso atoto yɛn nneɛma na kyerɛ sɛ 2028 ne deɛ yɛnim sɛ yɛbɛba power
Wei ne nsɛm a ɛyɛ NPP amanyɔkuo no nkorabata a ɛwɔ amɔnɔne wɔde tuu guan mmerɛ a wɔde ɛyɛ abɔdin kɛse paa de maa ɛyɛ Dɔkta Matthew Opoku Prempeh hyɛ n'anuonyam Ɛnam adwumaden a wabɔ de ama NPP amanyɔkuo no mpuntu a na bere bɛma yɛn kwan na ne kaseɛbɔ yɛde bɔ asom yɛde ne nyinaa asi. Nea ɔsɔ ne kaseɛbɔ yi so de maa yɛn yi yɛ ade nyɛ no Owura Asabi Mohammed ma ɛyɛ Mister Babangida ɔno na ɔsɔ ne kaseɛbɔ yi so de maa yɛn. Afei nso producer nso yɛ ade nyɛ no Owura Abdul Fattau ɛna ɛyɛ yɛn sister ɛyɛ Firdaus Amiru Wɔn na wɔhwɛɛ sɛ kaseɛbɔ yi bɛkɔ so. Nea ɔtena afidi no akyi nso kyinkyim mfidie no mfunuma de maa yɛn. Nso ɛyɛ Owura Mohammed Nyarko. Mpakyɛ wobɛtumi afrɛ no King Mufti. Ɔbɛgye wo so. Kaseɛbɔ yi me nso a megyee berɛ na medii mu kyeame. Me din a megye so yɛ Auntie Aggie. Mpakyɛ me sis Nazah ka ho. Yɛsɔre so. Nanso sɛdeɛ yɛma mo abere ne abere nyinaa no, nnwompa mu yɛ hwam na yɛde ba abɛso mo. Yɛnngyaw mo kɛkɛ. Ɛsiane sɛ yɛn ani gye mo ho sɛdeɛ ɔdɔ a mode gyee yɛn so ɛfiri mfiase no, yɛn nso yɛdɔ mo paa. Nti yɛde nnepa na ɛba abɛso mo. Yɛn nko ara na ɛyɛ radio station a nhyira. ɛhyɛ yɛn ma nti na wopɛ sɛ woyɛ nhyira de, ɛnde na tutu mmirika na kyinkyim wo afiri no na to 98.7 sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi abɛka nhyira kuw no ho. Baraka FM, yɛse yɛn nko ara na nhyira ɛka yɛn ho. Sei kutuu, sei bam, wei ɛnyɛ yɛn anom deɛ ne bio, nhyira wɔ mu ankasa. Nti yɛakra atiefoɔ nyinaa da sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia.